He whakaputanga Māori noa iho te āhua, he tiwhekete ākona whānau e whakamānawa ana. Ēngari ehara tēnei i te putanga Māori noa, he manaru māpu katoa nā pia nei, ā, ko te tohu he whai anō i te ora. I tae mai rātou ki te wānana nei i te Tai Tokerau e waru wiki ki muri, me te warawara hoki ki te pī. It's very serious um because it it kills people, it breaks up families, destroys um families, turns um parents on their kids, kids on their parents, It's it's an epidemic. Ko te tēpu e pupuri ana ki na whakaahua o nā mema kua mate kē i tēnei nānara, he mea whakamaumahara i te hōhunutana o tēnei take. They're dropping like flies out there, our people, the Maunga mob. For this to be put in place, it's saved a few lives. And if it can save a few lives, well, I reckon it's worthwhile. Ā, ko te hunga pēnei a Custom Ford ngā mea e nana ana rātou ki te whakarauora anō. I was an user, it was introduced to my father and that's how I came to be a pain user, I've been looking for help for five and a half years since I lost my father. and now I finally found it. Ko te wānana nei he mea motuhake e whakahaeretia ana e te kēne mā Pūmanaru me te ope whakaora. I whakatūria e whā tau ki muri, ahakoa te kore o ētahi kēne i whakapono ki te kaupapa, me te hī hoki o nā pewa o te hāpori me te hākīkī hoki. I know a lot of even some of our the the mob

They were with us, their parents ain't going to jail, it has to be better. Ahakoa pea te rerekē o ngā tohu kaka, ko te tūhonohono tana i waenganui i te māpu mana rū mō te ope taua he mea pai, nā te mea ko te tuapapa o te kaupapa ko te hononga o te tikana me te whānau. Ko tētahi āhuatana auaha ko te āpititana o ngā ipo me ngā tamariki ki te wāhi noho.

He tirohanga hou tērā mō tētahi kēne e mōhiotia nei mō te whakarekereke, engari mēnā ko ngā whānau e āki ana i te whatumanawa, ko te tikanga tērā hei wairua mō te kaupapa. Well well basically if if you're going to take something away you're going to take the drugs away and that you've got to fill it with something else. and we use tikanga to try and fill that gap. Ko nui, ko roa, mā. I roto mai i te waru wiki ko nā wāhine me nā tāne nei kāore i mōhio ki ō rātou iwi, kua mōhio ināianei ki ō rātou tuākiri. For years our kaupapa has been the only rule, there ain't no rules, you know, and if if we were to move forward, we have to have some guiding principles which comes from the tikanga and some boundaries you know, to guide us, guide us through. Whānau, ki a Mā, Kinukinu, ki uta, ki a Mātāratara, ki tai. Ēngari ehara ma te karakia anake e kaupare i te pī, ma te upoko māro hoki. Kua mōhio kē a David Huriwai rāua ko Judith Delaney ki te uaua. I eke rāwai tēnei kaupapa me te aha, kua hoki mai hei kaiawhi i ērā e tano taoke ana. Takes unique people to do it because there's unique people in the class so if anyone to nut out in class I'm there to stop it straight away of course our guys are gonna fire up you know now and again coming off the pd doesn't help but um they get through it. We're there to counter it and they carry on. E taea ai te hīkoi whakamua me whakaana atu ki te tarukino nāna anō rātou i pēnei ai.

That that is a negative test Aye. for methamphetamine. Yeah. That means there's no methamphetamine in your system, yeah. according to this test. It's a, yeah. a, a negative test. Yeah. Well done. Yeah, too much. Okay. Ahakoa he iti pea tēnei ekena nei ki ētahi, mō Custom kua tuohu ia me he mauna teitei.

So, if we want to break the cycle, this is an example of doing that. Ki kaore mai nā taringa, whataki nā mai, nā kūri atu. Ko te pūtea tautoko i ahu mai i te Ope Whakaora me te Manatū Hauora. Ahakoa kua mutu te tāhua pūtea mō tēnei wā,

I can work on this or other programs for my people, the Māori Mongol mob. Ko tētahi e mahi ana mō tōna hāpori ko te rangatira o tēnei kēne ko Roy Dunn. Kei te kīia nāna nā Orana o tēnei huna i whakaora, he tanata ka tuku ma te mahi e kōrero, nā reira ko te uiui i a ia i tau ki tētahi urupare māmā. Tahuri, your question to me was why do I do what I do?

and the opportunity to redeem themselves will never be, will never arise, so crime will escalate and then there's no hope. Ko te whai āwhero he mea e whakapono nei a Custon, kei te hiahia ia ki te mahi whakatika waka. Koinei te wā tuatahi i te wā roa kua tiro whakamua ia ki tōna oranga āpōpō. The best thing I've ever done in life anyway,